Tunih pum hna hram sungh i kan luh deuh hlan, kan pum hna kan thawk deuh hlanah herhthan awk a ngeimi tete kan um sual a si ahcun herhthannak caan siseh law herhthannak caan kan vun ong ta rih lai. Lunglawmhnak tampi kan ngei i nihin hi kum dang tawn bantuk nakin zei ruangah dah tlang he a rak phanmi hi atu tiang minung kan tawm tuk hna timi hi kamkhat lei cun ruah awk thil khi thinlung chungah a ummi a um zeica kan ti si ahcun hi bantukin ramdang i ummi fale hau hna nih sunglawi tein hakha lei he kawl lei he khua lei he kakip i hmun kip ummi hmun khat tiah phottot in pathian thangthat tinak program a kan serpiakmi chungah tu zing tlang thiang ah Hika hmun ah Pathian thangṭhat awkah a rami kan i zoh tikah kum dang tawn i kanmah paak tein kan tuahmi minung zat hmanh kan kai khawh lomi ka hmuh tikah hin taksa lei kap cun kei ka thinlung aa nuam lo ngaimi a si. Sihmanhsehlaw kan Bawipa a ṭha i a rak phan khomi vialte hna nih program atu in kan kalpi laimi chungah ngakchia bik upa bik tiang dai zir ziar tein nihin ni ah kan Bawipa Jesuh Khrih hi vawlei thlan chung in thihnak nih a tlaih khawh ti lo i a thawhthannak zing hmelchunhnak tu zingzal a rami hna nih hin hika hmun hin hika hmun i taksa duhnak men hi rat selo in kan kir lei ahcun Mary Magdalene te hna pawl zong nih thlan ah an rak kal i lunglawmhnak he inn ah an kir i thawhthannak thawngtha kha an that bantukin hika hmun a ra phanmi vialte hna nih inn i kan kir tikah amah thawhthannak lunglawmhnak he hika hmun a ra phanmi vialte nih kan kir khawhnak hnga ding caah program a ngeimi vialte hna zong aa bawipa nih lam hruai hna selaw hika hmun a ra phanmi vialte hna zong lunglawm tein caan kan hman tik khawhnak hnga ding caah tawi te von chim ta ka duh hika kan dih hnu in kan kir lei zong ah fanau zeimazat kan rian cio ah khan rian bok awk te ah tlamtling te kan in tel khawh dihnak hnga ding ca zong a hlei in nihin ni ah sawm ta kan duhmi hna si cucah cun kan program chung kan luh hlan bantukin thawngthanhnak kan ngeihmi cung tete ah hin hin ni zong ah a hika hmun a rat thanmi vialte cungah nan cungah bawipa tu nih pumpak nan cungah daihnak le thachuahnak he lam kan hruai cio ko seh tiah caan tawi te nan sinah chimtak ka duhmi si ka lawm umnak a rak ra kho lomi tete zong um pah e a si khawhnak tein kan rak kal ti te ko lai e kan umnak chungah kan lut ko hna lai umnak Sungei kan lu hlan deuh te Baibal Cathiang vun rel ta ka duhmi Matthai a ngan kul le riat a hme pangak ah khan ka vun rel lai. Vancungmi nih khan nu, nu cu a thawh hna i, Nan thinphang hrimhrim hlah u. Vailamtahnak Thing i khencihmi Jesuh kha nan kawl ti kha ka hngalh. Amah cu hika ah hin a um ti lo, a chim bantuk te khan a tho cang. Ra u law nan chiahnak hmun hi ra zoh hmanh u. Cathiang kan relmi kan dihlak caah Bawipa nih a thar in tlachuahnak kan pekpiak ko seh. Amen. Kan dihlak te kan dir hna lai i

Nangmah thihnak in Bawipa a tho ṭhanmi nihin na misunglawi nangmah thawhṭhan camṭuak lunglawmhnak hika hmun na tlang thiang cungah ka nu fapa minung hi vialzat Bawipa hika hmun ah a rami hna hi Bawipa Pathian nangmah nih an nun lamthluan ah lamrun hruai hna law thluachuahnak kha run pe ko hna tiah na sinah thla kan cam. Bawipa Pathian tu ziang ka caan ah hika hmun ah an thangṭhatmi fanu fapa hna kan nunnak hi mailei zongah hi bantuk hin fale tete si hna seh hika a rami kan dihlak nih nangmah dawtnak hi thuk chin le tau chin kan theih khawh nak hnga ding caah Bawipa kan nun pakhat cio ah rian rin tu na bia kan chim ko ti na sinah tha kan cam an kan dawtu Pathian Bawipa Na lam kan hruai law vawlei harsatnak le khuaruahhar vansannak vialte sung kan khat ve ti na sin thla kan cam. Dawtu Pathian Bawipa na salpa nih na bia a chim laimi le a phun laimi cung zongah Bawipa nangmah nih cun i phuang law hika a rami kan dihlak kan nunnak nih hin a thar in aa nunpi khomi kan si khawh dah hnga ding caah Kan pumhnak tuahrem kan caan dihlak in Kuthiang ah chalh ṭhan in Jesuh Khrih in na sinah thluachuah kan ngei kan Pa kan Pathian. Amen. Nak caan si lai i nu sungcom Jesuh sinin Pathian kha tiah kan hun ngaihnak caan si lai.

mipa nih kan dihlak ca thar in thluachuahnak kan pekpiak sim ko sih. Tu cu kan khua le kan ram caah thla kan cam hna lai i kan khua le kan ram ca i thlacam a herh bikmi tu ni caan ah a langhnak cu Hika hmun thiang rak panh dingah hin kan i ngakchia tete lawng hi si loin upa hruaitu tete le kan ca i a si a timi vialte na rak panh dih ding hi a si i Hi hmun kan rak phanh khawh lo zong hi ṭemṭawnnak pakhatkhat a um ruangah a si i cu ṭemṭawnnak zung cu kan tei khawh nakhnga ding ca zongah thla kan cam hna lai. Cun kan khua le kan ram ah daihnak a len khawh nakhnga ding caah thla kan cam hna lai i hi bantukin caan ṭha caan sunglawi kan hmuhmi hi Pathian ca i kan hman khawh nakhnga ding caah Pathian sinah bawmhnak kan hal hna lai i ngakchiatnak lawng si loin kan nunnak kha in a thawhṭhannak cang tuah khi sunglawi tein Bawipa an thiamnak kha ning ca hin ang thlarau in nang nih kan chim law hi bantuk in nang cu thlarau na si caah thlarau le biatak in na Bawipa na thawhṭhannak kha hi cam Bawipa ti cun he ka kul ram chung tuni tu chun kana kan Bawipa si sukri na thawhṭhannak Bawipa lunglawmhnak vialte an cung zoh le thluachuahnak Bawipa a thar in pumpak chungkhar cio nih an co khawhnak hnga ding caah tuzing hika tlangzawn na sin le thla kan cam an umnak ka le hmun hma cio ah na thawhthannak lunglawmhnak hi co cio hna se law na thiang thlarau lamhruainak le umpinak cu Bawipa hika hmun hin thluachuah an co khawh nak hnga ding caan a si le thla kan cam re a theimi le thil a ritmi hna ka sin ah rau dinhnak kan pek hna lai ne timi bia cu nihin ni zong ah a thar in hika khu chungah hin bawipa a thar in tung hram ko se law atu in bawipa kan nunnak kan caan a tang ritmi vialte zong ah nang thiang thlarau lam kan ruai ri awk ah thihnak in kan ca a tho thanmi kan bawipa Jesuh Khrih min na sinah lunglawm ten thla kan cam kan Pathian amen

Kan chaw caah kati miṭha nih miṭha kan campiak lai i cu dih in hneksak aa zum khomi tete siseh cun Baibal lei in thazaang pek a duhmi te siseh caan kan hmuh. Dawtu kan Pathian, Thaizing caan zong a him a hmaisa deuh ah le min thiang a him cang ko. Kanmah nih kan ser khawh lomi ni le caan dawh te zong Bawipa min lawngte in kan taktak hna caah na min kan in thangṭhat. Kumkhat chung kan Pathian kan i ngaihmi ni le caan kan ca i na thawhnak Bawipa camtuak hna zong minung hi zat nih kan Pathian hika na tlang thiang a lumnak he kan in thangṭhat lio caan ah sawmnak ding caah le bawmtu thlarau thianghlim sawmnak ding caah lunglawmhnak zapai bang bu hei sawm ta hna usih. Bismik tamin thang ko se. An hin jing caan ha. Rak sung lawi tu hrim than Pathian su him ting hin jing caan thon sim ning ti hin narak tim ko ruwa ti ko nak ta chin khwat chim ding ki hiya aten zan cho nang zan cho ka sim changa sepeng o zon nem han pi cha ta a kai cha mai kha ai ta mai kha tu fa ge te ma thotha ga na fom lai ten ka ta gal ko lai sia tang na rak chim ko ka ti a zin zing chim ha ka rak ka nganh ta ka sia tang cu ka rak raam he khla ta zahan cu na chim la la ti hayan na vun chai sama bek ku kan chim chang nga kan tong kho ti lo kan thu man ti lo a thangzan na chim tira na ti hai ni han zan lai kyo ding ki ram ta a thangzan tak chim kho ti da lo thai jing dan lai dan ja edim ka kyo chang lai ka ti hayan chu ram chung ni jing chan ha bak chi ai tha ma zai hmet ta pathian ram do ta ko ruwa ni jing chan thin ran mi zong manung kan tom he ngai men se lo Pathian bia cu a tlawm tam rang ta lo a mi tampi sin kan chim len zong ta kan nun pi lo hi cung sullam a ngai thai lo ta cung a ngai duh a nin ni te hin Jesuh Christ kan ca ta thi a a tho tham kai zong zeihma a cak to kho mi ka ngai lo hman sin ni te hin ka thir thum ve ning a sin te dim ve ning ti te ama thangthangnak lopnak te ka hun te hin a rak than kho mi mi hi bes panga kan hi pek ta phra kan hi pek ta nga chia kan hi pek pa kan hi pek ta lumput tha he rak ra mi ve te sin te hin pathian bia chim nak kan tha ka mu tik te hin ke lom tu fun shan Amas bik ta kai hat a mai kha tak tin ka pu te a chin cheu pa pu te mang tham long kha a tha te ka pu ni tak an sang chim ru mi cha ka ka hin chim kho te mai kha tu fa ti zong kai cha ka te hin a ra te kha hama ning lo ik ok zong ta ka tlak ngai lo chum ka na kha sung zong um ka hin sia pa mun zong um chum pastor ni ak zong um sima pastor bak him zong an um upa tam pi in um hai ko ma se lon hin sin zan te hin kan tu kan fa ve mi na do therang ta Ka thiamnak le phanhnak le ka kumkhua te dal hlaikhatnak relnak kulanga cu ka rel lai Johan thawngtha dal hlaikhatnak relnak kulanga Jesuh nih Martha cu keimah hi hlawhṭhannak le nunnak cu ka si keimah a ka zummi paoh cu a thi hmanh thi se law a nung ṭhan lai Pathian thluachuah petu ding Pathian ding nihin kan zapi ca tha suah tak ko seh Amen.

Cun Jesuh Khrih cu a rak din tawn. Nikhat cu an ṭapa Lazaruh ṭa fangkhat te ngeih in cu a zaw a a cei tuk cang cutik cu cun Jerusalem a um komi Jesuh Khrih kan Bawipa cu bian khat ca an timi cung maw Bawipa kan sintarak ra tuah na dawtmi kan ṭapa na nau Lazaruh a zaw a a thi ko lai na kan sinak rak tlau hi cung a thi ko lai ti bian cah Hmanhsehlaw Jesuh Khrih cu a rak kal duh lo. A ruak Jesuh Khrih ting hi Lazaruh zawtnak kha thihnak na ngai phanmi ha lo. A thi a thi hmanhsehlaw a nung ṭhan lai. Hi Lazaruh a thihnak le a nun ṭhannak hin Jesuh Khrih ha Pathian